kont Londra darba minnhom u kont jien kont iffissat li nara il-final ta' National Chef of the Year għax jkun livell li ħafna ġifieri da bażikament min jirbaħ li l-kompetizzjoni jkun l-aqwa kok tal-country tal-pajjiż. U mort nara dil-final u jkun hemm ħafna nies huwa teatru kbir ġo Londra, jkun hemm ħafna nies jarawha u jkun hemm xi għaxar stations, xi għaxar xeffijiet jikkompetu, isajru three course meal f'sati għal erba' min. U ħdejja nara dell kbir. Jien mhux imdorri nara bejja xina fini 86 jiġifieri ma tantx imdorri nara iktar imdorri nara nisa. U nħares jekk munda nzortajt il-Gordon Ramsay. Ovvjament, Gordon Ramsay mhux il-Gordon Ramsay tal-lum ma kienx għadu daqshekk famuż, ehm, kien għadu jibda. U jiena ċitajt ruħi. Ma kont taf minnu inti? Le kont taf minnu.
Għax kont taf minnu, għax Gordon Ramsay, is-sena ta' qabel rebaħ il-National Chef of the Year tal-Ingilterra u Ramsey għamel tliet snin qabel dil-kompetizzjoni jaħdem f'Pariġi, fl-aqwa restaurants f'Pariġi, Three Star, Two Star, u kien broke u mar Londra għax dik kienet terbaħ 5,000 sterlina dak iż-żmien. U daħal għaliha u rebaħha feta żgħira ta' xi 24 sena. U sirt nafu minn hemm. U mbagħad fetaħ l-ewwel restaurant tiegħu, mhux tiegħu, tiegħu kien l-executive chef. Kien jismu Aubergine. Issa, jiena ġurnata qabel, tant kelli ġviri interess, bat taxi, ma konx naffordja morni kol ġo restaurant tiegħu dak iż-żmien kont żgħir, kelli 21. U mort il-Levin Park Walk ġo Chelsea, Londra, biex nara l-menu, tinsewx iż-żmien li qed ngħid. Ġifieri dan mhux fin-90s, ġifieri ma kienx internet ma stax tidħol fil-website tiegħu u tara l-menu, tara x'qed jagħmlu daw insa xejn. Dak konna nirċievi magazine darba fil-ġimgħa jien, The Caterer kien jismu, għadu joħroġ sallum, u taqra minn hemmhekk fuqu mm. biex tkun taf xed jiġri barra. U mort ta' texet lu stennieni, għatlu I need four minutes. Naqrajt il-menu jien starters u l-main courses nirbaħt lotterija. Ittawart il-restaurant minn barrek minn wara l-ġiġ, ser kont naffordja. U la dan intaqam jew l-kompetizzjoni.

Sewwa.
Ġifieri, komuni ħafna fid-dinja tagħna. Jien għamiltha miljun darba ġifieri, meta kont iżgħar. Kif tkampa allura jekk ma jħażilx? Dun qiegħda tmur għal titħallas kollox int bażikament u ġifieri qiegħda tmur għal xahar jew tliet ġimgħat mhux qed tmur. Imma xorta inti jekk tkun moħħok hemm ħa tippikkja. U qalli yes of course, insomma tani card tal-PA qalli kkuntattja lilha qalli and we fix something, insomma biex ma noqgħodx intawwellek minn stage ġiet offrili job għax da dejjem bżonn in-nies. Immort dħalt mela dħalt fil-kċina ta' Gordon Ramsay. Yes, ejja, wara disa' xhur, eh, nistenna work permit again. Disa' xhur. Sewa, sewa, sewa. Eh, Mort Londra ovvjament, ehm, f'dar restaurant jismu l-Persian, kellu one Michelin star dak iż-żmien, u mort ġo kċina

Dejt li rbaħt tri Michelin Stars l-iżgħar. Dak iż-żmien kien Marco Pierre White kellu 33 meta rbaħ tri stars. Kien Gordon kien is-suxef tiegħu. Hmm. U dejjem rid jirħaq eh, dar-rekord. U ovvjament kien tens, kien restaurant bizi ħafna, lunch u dinner, fully book, kon naħdmu mis-seba ta' filgħodu, sassija ta' filgħodu tal-għada, 16 sija kuljum, nifqu nofsija mill-5 sal-5 u nofs. U ma kien jikkaratterizza dik it-tensjoni il-fatt li Gordon kien daqshekk. Le, eh, ovvjament Gordon huwa bniedem perfezzjonist, konna dejjem short of staff għax in-nies jiġu hemm, jien kont nara xef kuljum, kuljum meta jgħidilkom biex bil-baronista jiġi u ma jiġix lura l-għada jew ma jiġix l-għada jew meta morru break ma jiġix lura l-break, jiġu daw kuljum. Ma dik qed timmotivani lili meta nselva ġurnat oħra, ngħid għamilta, għamilta, għamilna. Fimt? U tamilni iktar b'saħħti. Dik li għamiltni iktar b'saħħti. X'kien jipperswadihom biex jitilqu għax? Le, għax ovvjament u ma jaqafx u bniedem ġifieri jagħti xit minn filozza flaxija ma jaqafx. Ehm, ma tistax timmaġina, ġifieri. Għenna ehm, nimmaġinaw.
Xejn, ifhimni, wara tlett ijiem li ma kont hemm, kont se nitlaq. Ġifieri dan kont ili nistenna disa' xhur. Ċempilt il-missieri wara tlett ijiem, għatlu sma' tali ticket, ma kellix flus jien. Għatlu għatlu tali ticket, ġi lura, għaliex tiġi lura, għalli jekk tistenna disa' xhur missieri. Għalli joqgħod hemm, għaliex ħa jagħmillek. Għalli fik sitta u tnejn, għalli ħa toqgħod tibża' minnu, x'jista' jagħmillek. Talek il-bajt x'għamil. Għatlu, għatlu, ejja, u missieri għeni ġifieri biex nieqpa', għax da l-ewwel ġurnata li mort jien. Eh, dak aħna konna nitlu fis-sebbi mu jiġix fl-10. Eh, jiġi parkjar Porsche u jidħol insomma jdur is-sections kollha u jidħol fil-cold room jiċċekkja, ċekkja l-ingredienti li waslu għax l-ingredienti qas tagħmel order. Mm. Tant kien restaurant kien konsistenti kuljum li inti l-order hija standing order, ġifieri jekk nużaw 10 lobsters kuljum, jiġu 10 lobsters kuljum friski. U anke r-restaurant manager qed ibigħ dak li jgħidlu hu. Mhux ħadd qed jgħid, isma' għandek għaxra dawk, tgħidlux għaqal qed tbigħ xi wieħed ieħor żejjed, ħdax jew hekk x'insa. Dawk, ħaruf għandna għaxar portions, għaxar portions ibigħ. Insomma, biex ma qosni għajat li s-suxef, s-suxef ikun second in command, ġvina ta' memx, xef juħsib overu. Għallu għatar dit.

Insomma, jiġifieri kien dat tip, mhux qed ngħid li huwa tajjeb, ta' ġifieri, ma ħsibx li it's not the way to, to treat people u anke mhux it's not managed good. Imma dak imma fil-ċejn kienu normali. Fil-ċejja li niftakar jien mhux illum, ixxutjawk, litteralment jixxutjawk. Fej l-affarijiet imorru ħżiena, speċjalment f'dal livell. Eh, ovvjament, sakemm dom temm irbaħna t-tieni stilla. Tista' timmaġin. Kemm dom tem?
Dom sitt xhur ukoll.
Da ma konx tiddeċidi, skont joħroġ lek il-work permit. Ġifieri issa kon ħarġ lek għal erba' xhur, tagħmel erba' xhur. Ġifieri inti minn dan l-istaġ spiċċajt taħdem hemmhekk. Taħdem hija U kont taħdem fir-rank ta' komi. Ta' komi, komi.
Diffiċli ħafna biex, hekk ma tagħmilx tul ta' żmien, diffiċli ħafna biex titla' tippromotja ruħek. U x'kienet jimmotivak li tkun fiċ-Ċina li daqshekk tens u. Le, x'din kienet l-aqwa, l-aqwa li tista' taħdem. Ġifieri meta inti taħdem ġo Michelin Star, any Michelin Star in the world, tajr bil-forsi għandek standards, bil-fors li għandek livell li ħafna kella ma tirbax Michelin Star. Michelin Star hija l-aqwa guide fid-dinja jmorru ġo 60 pajjiż, min ma jafx Michelin Star. U jiġu jiġu l-inspectors daw, any day, iħallsu bħal nies normali, ma jiġux darba. U jekk inti ma tfalli mill-istandards, joħdu ilek l-istilla, ġifieri inti terbaħha every year, Udi. You have to retain it every year. Ġifieri mhux ċajta, tifhem ġifieri dan laqwa inti jekk titgħallem bil-forsi taħdem titgħaddi minn dal-proċess, bil-forsi taħdem f'daw tip ta' postijiet. Eh, ġili kien violenti miegħek? Miegħi le, fiżik le, daħħa iju.

U ovvjament hemm mhux ħatajdlu mhux qed ngħidlek qas tħares leh ix-xef, aħseb ma tgħidlu x-xef. U kelli fħal qedlu darba tlu xef, u kien diġà qalli tgħidli x-xef. Għalli gorja, insomma tlu naħseb xi darba oħra, għalli li sena li għamje. Look me in the fucking eyes, għazek nsejje, kif qed nagħmilha jien. Ma tistax xifieri ma tħares ġajnih. If you tqalli, if you tell me chef again, għalli I'm Gordon, and if you tell me chef, I rip you up in clink film. fil-plastik. U ġifiri, jek, fimtu anka u kien hemm episodju ieħor niftakar eh, kont qed naħdem fuq il-ħajdulu l-entremetier fuq il-garnish il-ħaxix u inti tiġri qudiem u tipplejtja. U dak kien hemm plat minnhom kien għadu jbidlu jien ma kontx ċert fejn nitfa' l-affarijiet. U isni induna.

Eh, u mbagħad eventwalment naħseb jindara u naħseb li inti tant. Tidraħ ma xorta tens ġifieri dan naf darbohra eżempju. Eh, kenna konna kont naħdem fil-pastry ma tal-ħelu kenna xef Franċiż tal-pastry kien rispetta ħafna. Gordon kien jirrispetta l-xef.
L-xef.
Eh, wieħed mis-seniors tiegħu.
Gordon kien jispetta tnejn minn nisġu dirċina, kien l wieħed kien jaħdem fuq il-sos, najdu aħna fuq il-main course, jiprepara l-ħamul ħut s-sosis. Mhm. Freddy Foster, eh, kellu esperjenza ħafna, u kien vera tajjeb ta' xogħlu, u kellu dal-pastry chef Franċiż. U daw kienu jagħmlu, konna nagħmlu strawberries, nidrajawhom, għattawhom irqa ħafna drajhom fil-forn biex nudawhom isom bħala garnish. U daw literalment jaħarquhom kuljum, jaħarquhom. U mbagħad kien hemm għalli iġri Ara ma jarawkx Gordon u mur ixtri mis-supermarket ta' faċċata taqsam it-triq u tixtri waħda strawberries. Ej imma jien bit-toqba t'għajni, fhimtni, għax dak jaqbadni naħbat ġo fih jew hekk. Dan mhux ħa tixtrilu strawberries mis-supermarket. Fhimtni għax dak strawberries iġibhom minn producer t'apposta għalih. U jibatu li li, fim? U jien ġo qalbi noffendi u mu. Eh, Dir riskja ħajtek ħanajlek. Jgħaddek.
Mela, tlaqna?